F'dak iż-żmien, wara li Ġużeppi u Marija għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-Liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi kkonsagrat lill-Mulej, u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġt ibċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal, Issa, o Sid, Tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Israel. Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lil ommu Marija, Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll Sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Inti tħalli li ħajtek tkun immexxija mill-Ispirtu s-Santu? Xmun kien raġel ġust lejn l-oħrajn u divot lejn Alla. Huwa laqa' bil-ferħ il-missjoni li Alla sejjaħlu biex iwettaq, li kienet tikkonsisti f'talb mimli fervur u b'paċenzja kbira li jistenna l-wegħda ta' Alla. Il-ħajja kollha tiegħu kienet immexxija mill-Ispirtu s-Santu. Kien jinstab dejjem fit-tempju jitlob u jqim lil Alla bl-umiltà u jistenna bil-fidi dak il-jum li fih Alla kien se jfarraġ lill-poplu tiegħu. Filwaqt li l-ġranet u x-xhur saru snin, hu qatt ma tilef it-tama. Meta Ġużeppi u Marija ppreżentaw lit-tarbija Ġesù fit-tempju, Xmun immedjatament għaraf il-preżenza tal-Mulej fit-tempju tiegħu. Bl-għajnejn tal-fidi huwa ra f'Ġesù t-twettiq tal-profeziji messjaniċi kollha, it-twettiq tat-tamiet kollha u tat-talb tal-poplu ta' Iżrael. Ispirat bl-Ispirtu s-Santu huwa pprofetizza li Ġesù huwa d-dawl tal-ġnus. Dan għaliex Ġesù ma ġiex biss bħala dawl u salvazzjoni għall-poplu ta' Iżrael, iżda għan-nazzjonijiet kollha. Ġesù huwa t-tempju l-ġdid. Fit-Testment il-Qadim, Alla jimmanifesta l-preżenza tiegħu fi sħaba matul il-ġurnata u f'kolonna tan-nar matul il-lejl, biex hu jiggwida lill-poplu tiegħu li kienu fid-deżert. Il-preżenza ta' Alla kienet b'mod viżibbli tiġi tgħammar fuq l-arka u fit-tabernaklu. Meta inbena l-ewwel tempju f'Ġerusalemm, il-glorja ta' Alla marret toqgħod fuqu. Wara li l-ewwel tempju kien distrutt, Eżekjel ra l-glorja ta' Alla titlaq minn dak il-post. Imma Alla wiegħed ġurnata li fiha kien se jiġi bi glorja akbar. Din il-wegħda seħħet meta r-Re tal-Glorja nnifsu ġie fit-tempju tiegħu. Permezz tal-miġja ta' Ġesù fid-dinja bħala bniedem u permezz tas-salvazzjoni li hu kisbilna bil-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja, aħna sirna lkoll tempji tal-Ispirtu s-Santu. U inti, tagħraf il-preżenza ta' Alla fik? Tagħraf li inti t-tempju ta' Alla? U tgħix skont dan id-don hekk kbir li Alla ried jagħtik, li huwa dak li hu stess jgħammar fik? Xmun bierek lil Marija u lil Ġużeppi u pprofetizza lil Marija dwar id-destin ta' dan it-tfajjel u s-sofferenza li hi kellha tgħaddi minħabba fih. Hemm ċertu paradoss f'dawk li huma l-imberkin tal-Mulej. Marija Ingħatat il-barka li tkun omm l-Iben ta' Alla. Ma' din il-barka hija kellha tilqa' wkoll is-sejf li kien se jinfdilha qalbha meta tara lil binha imut fuq is-salib. Hi laqgħet mhux biss il-kuruna tal-ferħ iżda wkoll is-salib tad-dulur. Imma l-ferħ tagħha ma naqas minħabba dan id-dulur. Għaliex patta għalih il-fidi, it-tama u l-fiduċja tagħha fil-wegħdiet kollha ta' Alla. Ġesù wiegħed lid-dixxipli tiegħu li l-ferħ tagħhom ma joħodulhom ħadd. Dan insibuh fi Ġwanni 16 vers 22. Il-Mulej jagħtina l-ferħ sopranaturali li jagħtina l-istess qawwa f'waqt mumenti ta' prova ta' tiġrib, ta' dulur u ta' wġigħ. U inti, dan il-ferħ qiegħed tgħixu fil-preżent? Tħallih lil Alla jagħmel dak li jogħġbu f'ħajtek? Toqgħod għall-kelma tiegħu b'fidi? u fiduċja? Mulej Ġesù, għamel li jiena nagħraf il-preżenza tiegħek kull meta tiġi żżurni u nkun preparat għall-azzjoni tiegħek fiż-żmien tal-lum, hekk kif Xmun kien ippreparat u lest li jwieġeb bi ġenerożità għall-viżta tiegħek u għall-azzjoni tiegħek fi żmienu. Għażiża Marija, inti li kont lesta li tilqa' kollox mingħand il-Mulej, kemm il-ferħ kif ukoll in-niket, agħmel li jien bl-istess mod Nilqa' kollox mingħand il-Mulej u ndawwar kollox għall-glorja tiegħu, b'ħajja ta' qdusija u li tixraq lil min hu iben u bint ta' Alla. Għinni biex jien ukoll, f'mumenti ta' tbatija, inkun imqawwi u msaħħaħ bil-fidi, bit-tama u bil-fiduċja tiegħi f'Alla,